Үтүө күнүнэн оллоон тула биэриини истээччилэр. Бүгүн кырачаан доҕотторбутугар анаан ыт туһунан остуоруйаны истиэхпит. Ыт былыр таҥараҕа күлүүһүнньүгүнэн үлэлээбит. Аһы-үөлү тутар, күлүүс тылын харайар кини эбит. таҥара арай ыкка биир дьааһыгы астарбата үһү. Ол дьааһыгар наадыйдаҕына күлүүс тылын көрдөөн ылар эбит. Ыт ол дьааһыгы арыйан баҕарбыт. Биирдэ аһаары хаппаҕын өрө тарда турдаҕына таҥара киирбит. Ыттан күлүүһүн барытын былдьаабыт, бэйэтин таһырдьа анньыбыт. Аны эйигин күлүүһүнньүгүнэн оҥорбоппун, диэбит таҥара. Онуоха ыт таҥараттан көрдөспүт. Бырастыы гын, итинник буолуом суоҕа, күлүүһүнньүгүнэн хааллар, буруйу оҥордохпуна талбыккынан сууттаар. Таҥара эн буруйгун бырастыы гынабын, көс буруйгар сэрэнээр диэн эппит. Ыт эмиэ күлүүһүнньүк буолан сылдьыбыт. Биирдэ таҥара мунньахха барбытын кэннэ ыт кыладабыайга киирэн били дьааһыгы аһа сатаабыт. Хаппаҕын кыайан аспакка турдаҕына таҥара киирэн ыты тараччы тутан ылбыт уонна эппит. Итиннэ аллара дойду былаана баар. Ону көрөн абыраныаҥ суоҕа. Эн элбэх айыыны оҥоһунну. Мин тылбын кэстиҥ, онон үйэлээх сааскар эрэйгэ-муҥҥа сырыт, саҥарар саҥаҕыттан матарабын, өйдүүр өйүм аҥаарын эрэ ордоробун. Эйигин икки атахтаах доҕор гынан илдьэ сырыттын» диэн түстээбитэ үһү. Ыт төһө да хомойдор, хайдах гыной, икки атахтааҕы көрдүү сааланан саадахтанан барбыт. Баран иһэн бөрөнү көрсүбүт. Саатынан ытан саайбытыгар бөрө өлөн түспүт. Онуоха бөрө диэн мөлтөх кыыл эбит дии санаабыт. баран испит, баран испит, эһэни көрсүбүт, эмиэ ыппыт, эһэ сууллан түспүт. Эһэлэрэ диэн мөлтөх эбит дии санаабыт. Салгыы айаннаабыт. Аара киһини көрсүбүт. Эмиэ Саатынан ыппыт киһи аһаран биэрбит да ыты ытаары саатынан кылаабыт. Ыт куттанан охтон түспүт. Киһи кэлэн ыты тутан-хабан көрбүт уонна моонньуттан быалаан илдьэ барбыт. Ыт баран иһэн санаабыт. Көр, бу икки отохтоох куттаммат ходуот эбит. Күн анныгар баар кыыллартан бастыҥнара буоллаҕа. Хата, миигин таҥара үчүгэйгэ анаабыт. Таҥараҕа күлүһүннүк буолан олоруох кэриэтин куттаһа суох киһини кытта көҥүл олорбут ордук. Онтон ыла киһини кытта бииргэ сылдьар буолбут. Арай биирдэ өт саатын кэтэн баран иччитин иннигэр сүүрэн испит. Ол сүүрэн иһэн төҥүргэскэ саатын быһа таттаран сүтэрэн кэбиспит. Онтон ыла иччитэ киниэхэ сааны көҥүллээбэт, туга да суох сырытыннарар буолбут. Кырачаан доҕотторбут манан оллаан тула остуоруйабыт түмүктэнэр.